Ähliňize salam dostlar. Bu dersimizde else hakda gürrüň etmekçi. Ifiň jorasy else. Else näme diýmekdi? Ilki bilen ony ýatlaýly. Else bolmasa diýmek. Ýagny bu bolmasa bu diýen ýaly. If eger diýmek. Eger şu bolsa else o bolmadyk ýagdaýynda if herekete geçmese. Nädip düşüneliň? Ine iň soň şuny ýazypdyk. X deňdir. Input alýa, adyňy ýaz diýip. Adyňy ýaz diýip input alýa, onam integer et. Aý. Boluberýär. Bir san belle diýeli. Bir san belle. Bir san belle. Ve bir san belle diýip çykarýar bize. Bizem şo sany ýazsak, ony integere öwürýär-de, x-a depolaýar, ýagny x-a berýär. Indi geliň x diýeli, meselem, false aýralyň, if diýeli, x deňdir. Ýatda beren sanymyz näme bolsun? Iki bolsun, öňem unutdyk. Iki bolsa, samsyk däl-de, tersine biz akylly bolalyň. Meselem, print diýeli. Dogry bildiňiz diýsin meselem. Ýatdan san bellemek oýny bolsun. Indi if diýdik. X deňdir-de x deňdir, iki nokat, print dogry bildiňiz diýdi. X eger 2-ä deň bolsa şul giren sanymyz dogry bildigimiz bolýar şol. Dogry bildiňiz diýip çykarýar. Indi else näme diýmek? Ifden soň gele else hemişe. Else eger ýokardaky şert bolmasa diýmek. Şul bolmasa else. Else-de bu ýere içine meselem x deňdir 3 ýa-da başga zat ýazylmaýar. Sebäbi else diýmek şol bolmasa, ýagny x deňdir 2 bolsa, şuny print etýär. 2-den başga ähli ähli islendik sany goýsak, Indi else-däki goýjak zadymyzy print etýär. Else şertini ýerine ýetirýär. Else diýdik, iki nokat goýduk, Enter basdyk, bir aşak düşdi we hemişe if-elselerde bir täplik, ýagny üç sany boş ýerlik, üç ýa-da dört öýdýän, sanyny sanap görmedim, boş ýerlik ýer goýýar. Sebäbi şul print if-iň içinde dur. Bu ýere geçmeýär ol. ikä deň bolsa diňe şul iş şul iş hemişe diňe ýekeje ikä deň bolanda ýerine ýetýär x else diýdik eger x ikä deň däl bolsa nol minus islendik başga ikiden başga islendik zat bolan ýagdaýynda print diýsin meselem Dararara bolsun. Dara dada ýalňyş diýsin. Ýalňyş diýdi. Göreliň indi näme bolýar. Bir san belli diýdik. Ilki biz dogryny göreli. 2 diýdik. Dogry bildiňiz. Gowy, integer kabul etdi. Ýene bir işledeliň. Bir san belli diýdi. 3 diýsek. Darada-da ýalňyş. Näme boldy? Else ýerine ýetdi bu ýerde. Else lakin print etdi bize. Sebäbi x 2-ä deň däl. Else beýlekini print etdi. Şuny. onda else funksiýasy if-iň ýerine ýetmedik ýagdaýyndaky şertleri, ýagny if-iň şerti ýerine ýetmese, else geçýär. Else diýip ýazýas, başga bir zat çykarýar. Meselem, muny aýralyk, indi stringler bile göreliň ýene-de. Meselem, sen kim diýsin? Sen kim? Adyňy ýaz diýsin meselem. Indi string bolsa-da ýene-de iki deňdir goýýas. If x deňdir diýdik. Indi şundan inputdan geljek zat bir string bolsun, sen ad soraýar. Myrat bolsa näme diýip print etsin? Hoş geldiň Murat diýsin meselem. Else, eger o Murat däl-de başga bir zat bolsa, sanym bolup biler, ol true false bolup biler ýa-da string bolup biler, parhy ýok. Islendik float bolup biler. Islendik zat bolsa, FX diýendir Murat ine ul harp bilen M Y R A T şundan başga zat bolsa şondan başga harp bolsa meselem M men kiçi bile ýazsamam else ýerine ýetýär başga zady print etýär näme print etsin meselem Jigim başgarak yerde oyna diýsin. Meselem, göreli. Sen kim diýdi? Murat men. Uly harply ýazdy. Hoş geldiň Murat diýdi. Ýa-da biz şu ýere onuň görürs. Indi onuň görjek häzir. Run. Başga bir zat ýazalyň. Meselem diýeli, kiçi harp bilen Myrat diýsem. Jigim başgarak ýerde oýna diýdi. Ýalňyş ýazdym. Tä Myrada deň däl. Uly harp bilen ýazyldy. Başga islendik zat ýazsam şuny print etýär. Indi şunam göreli. Meselem. If x deňdir Myrat diýdik. Biz şu ýere şuny üçüreliň. X goýsam näme bolýar? Indi biziň ýazan zadymyz X-e gelýär. Şu ýerde print etýän zady näme ýazan bolsak şony print etýär. Ve eger murada deň bolsa şu ýazan zadymyz şuny print etýär. Indi bu ýeredem X diýeli, otur X diýeli. Indi bu ýerde näme ilk bilen jigim başgarak ýerde oýna diýýär. Soňam Şuny print et. Ýöne o ýerde biziň adymyzy goýsun meselem. Şu ýere X goýsun. X diýsin. Şeýtsin. Başgarak ýerde oýna. Indi biz ilki at ýazýas. Şo ýazan adymyz X. Ine şu ýere geçýä. Eger şo ýazan adymyz Myrada deň bolsa. Hoş geldiň. Myrat ýazýar bärde X ýagny Myrat ediň. Eger şo ýazan adymyz meselem Amana deň bolsa Aman şu ýere gelýär sebäbi Myrada deň bolsa bäri gelerdi ýöne Myrada deň däl onda geçýär else geçýär. Aman diýýär başgarak ýerde oýna diýip ýazýar. Göreli dogrymy. Meselem, Amanguly diýeli. Amanguly başgarak ýerde oýnady. Näme üçin? Sebäbi if x deňdir Murat diýdik. Murada deň bolsa, şuny goýardy. Göreli Murat diýip. Murat. Ine, Murady goýdy. Şu ýerdäki ýazan zadymyz x-e deňligi üçin şu x-iň ýerine şo ýazan zadymyz geçdi indi. Öýüne başga zat ýazsak, meselem, Amanguly ýazsak. Amanguly diýsek. Amanguly indi bu ýere geldi ýazan zadymyz. Indi x Sä ýazan zadymyz x-e geçýär, ol hem indi şu ýere geldi we yzyndan hem başgarak ýerde oýna geldi. If we else funksiýalaram şular ýagny if-iň ýerine ýetmedik ýagdaýynda else ýerine ýetdi. Çe, şonuň ýerine şu ýere if-iň ýerine else gelýär, if ýerine ýetmedik ýagdaýynda. Ýagny murada deň däl bolsa, göni else programmasy, indi else-däki funksiýa işläp başlaýar. Muny ýene-de praktikada görüp bilersiňiz, beýleki başgarak meselem integerlerini köpeltmek, goşmak, aýyrmak, bölmek ýazyp görüp, edip bilersiňiz. Häzirlikçe şuny bilsek ýeterlik. Beýleki dersde görüşmek niýeti bilen.